nario abwata outa inse ase esanduki y'amarehemu inse nyaro. Bono inche nachora, nanyora nero nekebeti, chibesa chiarenge ime 2,000 okorora riria akunure esimi arimo, chiachera niga gocha, ogenda nachio. Bono inche gontebererete esimi na ekebeti, nanyora ng'a 2,000 nchiire. Lakini rende ekero na egento nagokire nkeria nanyorire esimi yane, ne chibesa nchio chiaira, gotiga rinke, bono abanto bamobwata. Bagasoa komoita gochia agwo, timanyeti sakora kogenda gochia. Inche na Irene twagenda gokora ibada y'omwalimu, twakorire iga buna twakorire iga. Egento nare goteba neke, ekero gwachire amatanga, nayebogoria amatanga ayio buna aya ao, takogenda amatanga ase eng'encho y'ogosaria. Bono iga emaiso y'abanto bagokora bobe nigo arochigwe. Igo nabasoroire abaminto, nonye nekero ogokora ebinto. Karia ekiao, chiera okoboko okomosi. Bono iga kera omonto nare chinguru, naende omosubati omuya orenge very smart abegete mpaka ewivu, lakini ng'a akaruete bogirango maate, agocha acha gokora ogosaria. Bono iga bamoirire no are bori sinyati eko, agochigwa rende, bono rende goikera abwo, timanyeti nki kegochi koge bagekogenderera, lakini inche namotigeire Nyasae amokonye amoonchorerie atige oboibi obo, ekiagera enchera y'abaibi teri koba entambe. Nabo arabe gakoba gatisooki batia, Tiga Nyasae amwabere. Inche egento nkumetie, narorire egekone ase esanduki, na nkaroche ase eyio ekare korwa are. Ngochia kobua tinyore nomoibi oigururire omong'ina onde esimi korwa ekebetini ase esanduki igoro, totebererete amang'ana yokorera kw'amatanga kw'oyominto make. abande noboibi. Abang'ina, kobwatia omobere korwa moocheri mpaka aaga iga nyatieko, ntokomanyeti. Abaibi abwo chire, obwati ooru chisimi isato, abwate mpaka ebinto bire mpaka amaguta gete, abwate gokora ne chifafi chipafiumu, okorosia ne chibakare gosiarera abanto, abanto mbakomanya mpaka ebiranga chibwe binde abwate. Gaki egento togosaba, abanto baito tiga oboibi, karia enguru yao takoiba ebinto biabande. Nabaiba chisimi isato. Ekero bono bachire komobwata, nario banyore chisemi chinde abanto konya bataramanya gose baurirwe, banyora chisemi chinde kobabwata. Igo twakumire, twakumirie ogokumia okonene, omokungu korimocheri bakaya ganyetiekwo. Ase abanto manye titwacha kong'a ase obombe ogirango agoteba, abwate ewivu motu, are smart, kumbe abanto bare smart naende nabo bagocha bare abe abaibu, twarorire ebikone totanya korora gese gatiekwa oboiyo. Mbuya mono, gaki abanto baito tiga ochoreria, genda ekanisa Nyasae abakonye.

Titokonya korwa kobeka omobere kobange ekero abanto banyarigereiri, kumbe abasubati mbare batobwati korwa bosongo, abwo bakorwa korwa nabaibi bakora abanto chisimi. Chiteka chinke iga, mbanyore abauri abako- abang'ina ba- babere chisimi ibere, bono ekero chiang'ea goakwa, chianyorekana chire epagima. Omosubati oyomo ere agenda bichuko, oyonde yabwatwa nakunwa ake, lakini intwaminyoka, buna abarai baito banyatige ko twaminyoka, twamokonya, bono iga yare egetuo kianyatige ko police station, twamoa OCS, egere banse obotuki, tomanye na ekiagera etabia eye yamochi konya okoro, naende oroboti aria amatang'ana arenge omosafara, naende abanto buna abagacha ororo bakaura abang'ina abaswatigete chichi chisimisita, igo na etogoteba iga. Bono yarorokane na ekero togochia ko amatanga arabe gose omosafaro gose kende kerabe, igo tokorarigia amang'ana ase security, torabeke ekiagera mo aba abaswati batokire bakure abanto chisimi. Igo ntwamokonya anga bono iga are omobere ekiagera narukunywa, narukunywa tiga toteba omaene. Lakini tokobatebia iga, onde bwensi ogochia gotwara embwa eywo okure abanto chisimi ase amatanga, siku yao imefika, batapigwa, nigo totarenge oganga bono naende twa naende twairania omobere onde gochia mochari.